Helo a chroeso mawr i sesiwn arall o Elan yn Holi. Excited i fod nôl a fi yn rili really edrych mlaen i gael sgwrs gyda'r hyfryd Heledd Watkins o HMS Morris. Hi Heledd! Helo!
Sut wyt ti?
Ti'n oce? Okay? Very good, diolch Heledd. Sut ti? Ah, ddim yn rhi ffôl, diolch yn fawr. Lyflu fel dy wyneb di. A fi lyco heban ti hefyd, mae fe'n Mae fe cuddio bod fi ddim wedi gweld chi gwallt fi. Oh, Mae hefyd yn ei fi edrych bach fel ambolyn, which is what I'm going for.
what a look. Um, diolch yn fawr iawn am ddod i gael sgwrs gyda fi heddi. Um, cyfnod really, really exciting i ti fel unigolyn ac i, ac i HMS Morris wrth gwrs mm. hefyd, achos chi wedi cael llwyth o new releases dros yr wythnosau, misoedd diwetha sydd yn rili gyffrous. O'n i sôn bach mwy am hwnna nes mlaen, ond hefyd um, y prif reswm dyn ni yma heddiw yw i drafod uh, Merchannu Music a uh, Zine ti'n mm -hmm. bod yn gweithio arno sydd yn hynod, hynod, hynod o gyffroes. Ond cyn hwnna i gyd, be fi'n licio wneud yn y sessions yma yw, rhan ni nôl, chyda bach, nôl, Rhywbeth. nôl at, um, at y dechreuad yn roedd y gair. Um, I ti, Heledd, pan o ti yn tyfu fyny, o ti ferch ifanc o llan ymddyfru. Mm -hmm. um, so, be oedd y fel i ferch ifanc y llan ymddyfru oedd yn caru music a oedd moyn bob am band? O ti wasau moyn mm. bob am band pan o ti'n ifanc? Yym, o- o'n i wastad yn hoffi cerddoriaeth. O'n i wastad yn hoffi symud i gerddoriaeth. Ond fi'm yn credu nes i sylwi bo' fi isie bod mewn band nes o'n i tua blwyddyn wyth, blwyddyn naw, falle. Ma' hwnna yn ifanc ddo. Falle.
Ie, achos ma' lot t- t- ma' lot o musicians yn sor' of ffindo fe falle bellach mlan falle'n coleg... Hmm hmm. ...beth bynnag. On' y ti yn blwyddyn wyth o't ti? O'n i flwyddyn wyth.
Yym on' y peth yw o'n i 'di bod yn ca'l gwersi gitâr ers bo' fi rwbeth fel blwyddyn pump. Pryd 'ych chi'n ca'l dewis 'ych offeryn? Fi'n siŵr bod o rhywbryd rownd blwyddyn blwyddyn pedwar blwyddyn pump. Ie. So nes i bryd 'ny fi'n credu i lot o bobl, o'n i wedi gwneud dewis am, amgen, um, i, i ddewis chwarae gitar. So oedd e fel gitar clasurol Spanish. Mm. Lle mae lot o, o ferched yr oedran yna yn mynd am tyma, violins, cellos, flutes. Um, a falle ddim wedi sylwi bod gitar yn opsiwn i nhw. fi'n yn credu. Ond fi'n lwcus oedd rhieni fi, ond nhw'n pretty easy going. Oedd chwar hi'n dy fi, oedd yn gallu chwarae'r ffidil i gradd oeth, oedd yn gallu chwarae piano i gradd oeth, a bach o genius. So, ond oedd yn becso bydd ddim yn digwydd i fi, achos oedd nhw wedi sortio hwnna gyd mas yn barod. So, okay, fi eisiau, fi eisiau, fi eisiau dysgu chwarae gitar. Mm. Ond, ond nhw hefyd yn gwybod bod athrawes gitar ardal ni yn ffantastig. A oedd hi'n venue. Oedd e'n beth gwbl unheard of. Ti'n mm. bod, peripatetic mm. guitar teacher oedd e'n venue. Mrs Robbins, legend. Mrs Robbins.
Um, so nhw'n fwy na hapus i fi gael gwersi gitar achos so nhw'n gwybod bydden ni mewn dwylo da. Mm. A pam, pam gitar te? Pam nes ti ddim mynd, ww, drums neu ww, bass gitar neu... Um, oedd, oedd na rhywun O ti'n gwrando arno pryd ni, nath ni ti feddwl, oh my god, fi eisiau bod fel hi. Fi'n fi yn gwybod. Mm. Fi'n credu o'n i jyst yn licio gwneud dewisiadau oedd yn swnio tyma bach yn rebellious i mam a dad. Sorry, fel, oh, fi eisiau gwneud gitar. Um, na, fi'n, ti'n fe, fi'n cofio pam. Mm. A fi'n cofio rili really beth o'n i'n gwrando arno ar y pryd. Fi'n credu o'n i just yn hooked i um, rhaglenni music videos ar y teledu. So byddwn i'n just watcho cyfarwydd pop, cyfarwydd pop trwy'r amser. Dim nes yn hwyrach, o leia ysgol uwchradd, os bod fi'n dechrau um, ffindo beth oedd stael fi neu beth o'n i'n hoffi gwrando arno. Mm. Um, sy'n debyg i lot o bobl fi'n credu, sy'n so rili really gwybod beth nhw'n licio nes maen nhw o leia blwyddyn 9, blwyddyn 10. Ie, yeah, ie. Yeah.
Um, ond nath Mrs Robbins athrawes gitar rhoi i bes gitar hi fi marfer yno pan ni ti a blwyddyn 8. Okay. A wedyn oedd hi'n mynd â fi i chwarae mewn fa, um, oh, gymanfa ganis a pethau fel yna. So o'n i'n chwarae bas gyda fel organ.
Mae hwnna'n hwnna rhywbeth fi rili really eisiau witness o, fi'n credu. Oh, o'n i'n awful ar y pryd, o'n i'n awful.
Uh, ond ti'n fi... gysgu, I suppose, yn eitha cloi ar y spot, nag yw e? Troi ti'n nhw'n sefyllfa fel na. o'n i'n, oh, yeah, o'n i'n lwcus ar y pryd bod fi, o'n i'n gallu darllen cerddoriaeth yn y reit. Digon i, i chwarae bas, achos ti'n meddwl, un nodyn ar y tro. Mm. Sy'n ffain. Um, fi'n ei ofio hwnna gyd, sa'n gwybod os gallwn ni darllen cerddoriaeth nawr. O, ti ddim yn, ti ddim yn darllen cerddoriaeth nawr, te, wyt ti? Dim, wel, dwi, dwi e byth yn digwydd. Fi mm. byth yn rhoi dyn ni'n mewn sefyllfa lle mae rhaid i fi. Ie, yeah, di yn tŵr.
Um, mae fe gyd yn wneud e wrth glist nawr, really. Ie. Yeah.
A ti mm. sôn am Mrs Robbins, a mae ma menywod fel hyn, maen nhw mor allweddol yn dyn nhw, yn fel upbringing, a yn moldio menywod nawr. Mae mm. cael y sort of figurehead neu rhywun sydd yn dysbrydoli di mor ifanc a hynny. So pa mor bwysig oedd rhywun fel Mrs Robbins i ti cael oh. rhywun oedd di, ond hefyd gadael i ti chwarae'r offerynnau yma? Mm -hmm. O, mor, mor allweddol. Mm. achos cael gwersi gyda hi, bydden ni ambell waith mewn grŵp o, allai pimp o'n ni mewn gwers, a fi bydde'r unig ferch, mm. ond bydde hi'n trin fi a pawb arall union yr un peth. So bydde ddim, bydde ni'n cael special treatment, neu bydde ni ddim yn cael yn trin yn wath, achos bod, bod fi'n ferch mewn grŵp o, o boes. Fi'n cael, mae hwnna di moldio fi eitha lot, achos fi'n arfer a bod mewn grwpiau mm. o fechgyn. Mm -hmm. A mae yna wedi digwydd trwy gyrfa fi i gyd hyd yn hyn. Yeah. Ond mae gweld hi, o'n o wastad wedyn, oedd, oedd yr holl athrawon peripatetic unwaith y flwyddyn yn dod at ei gilydd i wneud cyngerdd o flaen yr ysgol. So, o'n i'n gallu just gweld hi'n performio a meddwl bod hwnna, mae hwnna normal, mae hwnna rhywbeth mae mm. pawb yn gallu gwneud os maen nhw'n moyn gwneud e. Mm. So, jyst gweld hi wrthi yn rili, really, rili really bwysig. Mm. Ond dyna'r gair hefyd yn dyfa normal, normaleiddio um, to, cael menywod yn y roles yma. Um, achos fi'n cofio'n tyfu fyny, dynion oedd yn y roles, dysgu, offeryna, unrhyw fath o offeryna i fod yn onest. Dim ond dynion mm. fi'n rili'n really cofio, ond i bai am un athrawes, gerddoriaeth, benywaidd, yn yr ysgol uwchradd a ma' hwnna... Hmm. ...ma' ma'n normaleiddio yn enwedig offeryne llai traddodiadol. Ie. D- ma' nw'n brin ynddyn nhw. Yym fi'n cofio siarad gyda ti mewn un gweithdy Merch Hynny Music, y foment yna lle ti'n plygo'r gitar ti fel electric guitar mewn. Wyt ti'n mm. cofio'r moment yna pan nes ti swapio o gitar clasurol i electric guitar. Wel, nes i syth o guitar clasurol i bass. Oh, right, okay.
Ond, ti'n bo, yr un, yr un teimlad, oh, fi ddim yn cofio neud am y tro cynta, ond fi'n siŵr, fi'n siŵr o'n i'n ofan. Ti'n bo, ti'n bo, a'r hen gitars, ti'n plug yna mewn, newn nhw just craclo. Yeah. Ti'n bo, live! Ond unwaith sylwys i, unwaith o'n i'n gwybod sy'n ei wso, just basic amp yn iawn. Mm. Os gallu troi ymlaen a wneud sŵn yn unan, fi'n credu unwaith sylweddol sy'n bod fi'n gallu gwneud hwnna, o'n i'n ffindo fi'n anodd iawn i fy nôl at gitar clasurol. Mm. Fi'n yn credu really es i fy nôl yn iawn, achos o'n i'n neud graddau, a fi'n credu nes i gyrraedd rhywbeth fel gradd 5, gradd 6, a wedyn o'n i'n fel, mm, fi jyst mynd i fod y bas nawr. So, nice.
Ond mae rhaid bod yn e mor exciting hefyd fel y, y syna gwahanol o ti gallu creu gyda'r offeryn yma. A rhaid bod hwnna mor gyffroes i ti pan bod ti mor ifanc i fod fel... Mm -hmm. Tod, jyst gallu arbrofi gyda fe hefyd. Ie. Yeah. Wel, jyst mae'n bod, mae chwarae fferin electric jyst yn agor byd arall i ti o guitar pedals, creu sonau gwahanol, recordio, so oedd e jyst fel, oh, reit o lof i, ti'n bod.
Um, Giathia nefoedd yn agor. yeah.
oh, O'n i'n lwcus hefyd, oedd ysgol uwchradd ni'n fach, fach, fach. O'n i'n 450. So mm. ti'n hmm. nabod pawb rown ti. A ti'n dod i nabod pwy sy'n gallu neud beth yn rili really gloi. So dy fi ffrindiau rown fi, cwpl o fechgyn, oedd yn gwybod sut i recordio pethau'n barod, oedd, a syniad sut i uso software fel, sa'n beth oedd ar y pryd, fel Cubase, neu rhywbeth fel yna, oedd, oedd bechgyn yn uso. Bechgyn. Dim ond Dim ond Sibelius fi'n cofio amser yna.

Ti yeah. eisiau sôn ychydig bach am hwnna? Pri, be, pwy... Sawl band.
Sa, yeah, pa, pa, pa, pwy oedd y band cynta? Pwy oedd y band cynta a pryd oedd e? Cynta, cynta. Fi siw bod profiadau llwyth o gerddorion Cymraeg fel hyn, bod ti'n ffurfio uh -huh. band cynta ti ar gyfer steddfod ysgol. Mm -hmm. Ti'n cico pethau off. Oedd ni uh, un band o'r enw Celsain. A, um, enw, achos o'n i'n ysgol gyfyn pant y celyn, o'n i'n cymryd mm. cel o'r pant y celyn a rhoi sain tu ôl e. Genius. Nice. Mae'n gwe, ma, ma gweithio. It was fine. so, oedd hwnna'n hwyl, achos o'n i, uh, o'n i ar bas, dyna merch Sara yn canu, Aren ar gitar, Gareth Rex Jones ar y drums. Yr holl bobl yma, mae'n rhi... Oh. A wedyn, backing vocalist a brass section. So, dyn ni fel saxophones a wow. trumpets yn sef yr ysgol. Oedd e'n swnio'n awful. Ond, ond, ti jyst yn, oedd e'n gret. Mm. So, hwnna i ddechrau. A hwnna sort of troi mewn i amheus. Mm -hmm. Oedd yr un sort o bobl gyda swap o cwpl o, o um, swap o cantorion a dim brass section. Achos right. os ti'n gofyn arian i fynd eisiau gymryd y members ar yr hel. Nes ti ddysgu'n gynnar? Nes ti ddysgu'n gynnar? Nes i. The golden rule. The le less members, more money. Yeah.
um, so, wedyn, Uh, yeah, o hwnna'n sort of cario ymlaen i fynd nes bod fi'n coleg. Mm -hmm. um, a wedyn, a hwnna just fizzlo tyn y bach, a wedyn dath be left. Um, so fi, Rhodri a Daf. Mm -hmm. A hwnna sort of... Dwi'n siŵr bydden ni'n sgrifio hwnna. Just guitars, drums, o'n i a bass yn canu. Cool.
So oedd y pethau nhw dda i wneud yn y byd, so ni'n mynd yna. Um, a hwnna, fynd am spel fach. A wedyn, ddoth hwnna i ben. Mm. Achos o fynd i Llundain wedyn. So, oh, right. ti'n ffili cadw hwnna i fynd. Be nes ti'n Llundain wedyn? Nes i'n ei masters mewn theatr. Mm. So mewn fel creu gwaith ar gyfer cwmnïau theatr. Um, oedd yn gret. Mm. I flwyddyn o hwnna, a mm. oedd hwnna'n hwyl. Um, wedyn nes i bach o waith fel performio, a wedyn dath stwff sesiwn gwaith, sesiwn baseline. Mm. Ond nes i bach... O, oh, job cyntaf ges i, sori, allan ni siarad am hwnna. Na, na, mae'n iawn, iawn.
Job cyntaf ges i, nes i weld advert ar rhyw platform ar-lein yn chwilio am bassist, ond peth yw, ond yn chwilio am female bassist. So ni fel, pam... Mm. Yeah, pam... Ar y pryd, o'n i ddim yn cwestiynu hyn, o'n i fel, yeah, fi'n female racist. Ie, yeah, yeah, fi'n female a fi'n racist. Ie. Yeah. So, mm, right. So they're obvious fel, oedd e, maybe for the look of the band, neu beth bynnag. Ond y band pwy oedd e, oedd Pete o Big Brother. Ti'n cofio Pete? Pete oedd yn deito Nicky? Ie.
Yeah. Sut ydw i'n cofio hwnna? Yeah. Oh well done.
wow!
Throwback. Oedd yn throwback, ond ti'n beth, ti'n neb yn gwybod bod e wir, mae fe'n gerddor da iawn iawn. Mae pobl yn cofio fe achos Tourette's gyda fe, mm. a oedd e'n Big Brother, a oedd e mm. gyda Nicky. So mae pobl yn cofio rhywun rheina, really. Yeah. Ond neb yn sylwi bod e wir yn gerddor, yn gallu sgynnu cyneuon, a yn really, really dyfyntog. Anhygoel.
Um, ie, yeah, dyw dy pobl ddim... Unwaith ti wedi cael ei roi mewn bocs bach, fel a, dyw pobl yeah. ddim yn hapus iawn i arw ti mas, ti'n mwyn. Mm. Um, so nes i'r 23 gig gyda fi. Mm. Oedd yn wyllt, fel bod ti'n ysgol. Um, ond oedd na ferch hefyd yn chwarae ar keys yn y band yna, oedd hefyd yn chwarae i Emmy the Great. So, achos hi, ges i'n galw mewn i chwarae i Emmy. Ges i eitha lot o hi, falle dwy flynedd. Cwbl o tos. Mae hi wedi cael babi nawr, mae pawb yn tyfu lan. A o hwnna wedyn nes i chwarae merch ar y Chloe Howl. Mm. Um, oedd pop, straight up, Columbia Records.
pop star.
Wow. Um, so ddeithon ni lot o deithiau rili really neis gyda hi. Mm. Europe rhan fwyaf. A hygal.
Nes ti ddysgu lot yn ystod y cyfnod yma fel hmm. session mm. musician? Do.
Mm. Fi'n credu nes i ddechrau dysgu beth o'n i'n lygo, beth fi ddim yn lygo. O ran blas cerddoriaeth, o ran pobl, A yeah. o ran strwythyr uh, record labels a pethau fel la. Ti'n meddwl, bys y ti, pam nes ti stopio sort of wneud hwnna te? Ti'n meddwl bys y ti wedi gallu cario mlaen a... Gallen ni wedi cario mlaen. Mm. Fi'n credu erbyn ni, erbyn diwedd y cyfnod yna, tua uh, 2013-2014, mm. o'n i wedi dechrau sgynnu stwff HMS Morris.
Cool.
A o'n i fel, oce, okay, fi'n fi licio hyn nawr. Fi'n fi, yeah. fi eisiau gwneud hyn. Um, so dath stwff Chloe i ben, i wedi gwir, really abrupt. Mm. Um, achos fel na ma, big labels, newn nhw newid y band, newn nhw, newn nhw, just neud unrhyw beth. Ie, i wneud y band ydych yn well, neu falle bod y cyneuon ddim wedi bod yn neud digon da, so bod nhw'n cael gwared y pobl o ddiarol abel. Mm. Vicious. Mm. Um, So fan fan oedd hwnna, nes i'ch cysynu fan, mm, oedd fi eisiau bod yn Llundain, oedd fi, mm. this is what I want to be. Mm -hmm. A ni fan, mm, so, sa'n credu oedd e. O'n i wedi bod yn um, four and a half bron pum mlynedd. Ie. Yeah. Dwi'n fel, oce, okay, mae'n amser mynd nawr. A ni byth i byw yn gydydd o'r blaen, so ni'n meddwl, mae'n ôl i gydydd. Ie. Yeah. O boes. A dechrau HMS Morris. Dechrau HMS Morris. So, nhw ma, ty beth. So, dda wneud sens, really. Oedd rent yn trapach. Fi'n credu o'n i'n mynd i gael bywyd hapusach. Gosach chi teulu fi. Yeah. Felly chwarae music. A falle, achos bod y rent yn trapach, falle bod ddim yn rhaid i fi gael full-time job. Oh, um, Fel fi'n gallu neud. Oh, yeah. Music ar yr ochr. Yeah. Mae wedi bod yn constant battle. Um, well, mae was, mae a dal i fod, wel, yn wedig yn ystod y cyfnod yma, ond mae just yn bonkers yn dweud e, bod mm -hmm. musicians methu wneud livelihood yeah. nhw just trwy cerddoriaeth, just trwy talent nhw, really. Um, Pan ti'n meddwl nôl yn amlwg cyn y cyfnod absolutely bonkers yma, os gen ti unrhyw gig sy'n sefyll mas? Mm. Nes di gyda HMS neu nes di fel session musician? Dyna fi wedi meddwl am hyn cyn dechrau chat, really. um,
Os mae'n siŵr bod ti wedi chwarae llaeth. Nes i un gyda Emmy the Great. Ie. Yeah. Wastad yn cofio. Reit yn ganol um, Trafalgar Square ar gyfer Chinese New Year. Oh, amazing.
Achos mae hi Um, fi'n cymryd, mam hi'n dod o Hong Kong. Mm -hmm. Mae hwnna'n gywir, mae hwnna'n gywir. Um, so, gath hi wahodd i'r gig mawr yma, y llwyfan anferthol yng nghanol Trafalgar Square. Pawb oedd eisiau dathlu Chinese New Year yn dod lawr i wylio. A bwyd cefn llwyfan yn amazing. Oh. Tro cyntaf i gael fel, ti'n gwybod un o'r Chinese buns na, gyda fel soft dough. Bawb yn.
Ie. Tro cyntaf i gael un o'r yna. A just fel... Wff. Blow my mind. Y bwyd yn y gigs sydd yn... sy'n neud yn good gig i fi, fi'n credu. Digon teg.
That's right. Um, Mae hwnna'n gig rydyn da. Ni'n cael llwyth gyda HMS Morris. Fel arfer, y rai bach i fi'n ddico. Mm. So, gwe bod ti'n cael um, gwyl fach yng nghanol Sir Benfro neu rhywbeth fel dda. Rheina sy'n wastad yn aros yn cof fi, achos fi'n credu bod yn llai o stres a mae mwy o hwyl. Ie. Yeah. Um, so mae'r gigs, os oes lot o pressure ar gig cyn mynd iddo fe, mm. dwi ddim yn brofiad. Na, na, wrth gwrs. A mae rhaid ni sôn am y ffaith bod chi wedi gallu mynd i Japan hefyd, cyn, yn llythrenol, reit cyn hwn, yn dyfa. Mor lacus. Tachwedd.
Dwi ddim... Um, Dython ni nôl y mis Tachwedd. Mm. Ethon ni diwedd Medi a dyn nhw dechrau Tachwedd. Sut brofiad? I fynd nawr, blwyddyn. Oh.
Sut brofiad oedd ei fynd i Japan? A pam mathoch chi mas i Japan?
Ethon ni mas i Japan achos bod fi wedi

Ni lwcus iawn gyda ni yr er PRS International Fund. Mm. Mae hwnna'n cyfro, ti'n ti am hanner a wedyn ti'n gyffro arian dyn nhw mewn sy'n dewis yeah. ti. Yeah. Ond hef, y rheswm nes i um, wneud cais i fynd, achos oedd yr un pryd ar Cwpan y Byd rygbi. So ni fel, os ni'n gallu neud y ddau, mewn un trip. Oedd e'n really good. Wel, le ti'n onest?
ti'n goffa bod onest? Ti'n goffa bod onest? Um, dyna ti wastad yn chwilio am dy opportunities, yna? Ie. Yeah. um, so, ond wedyn, eithon ni droi yr un gig na, oedden ni yn Osaka mewn i tair gig. So mm. ni un wedyn yn Kyoto a un yn Tokyo. Mm. Ond o'n i'n lwcus iawn achos oedd um, lot o bobl o Gymru yn mynd draw oherwydd y rygbi. Mm -hmm. So oedd gan uh, Llywodraeth Cymru dom, cer Llywodraeth Cymru oedd hwnna gyd, dom yng nghanol Tokyo lle o'n cynnal cynhadledd bach, so gyda ni chwarae nhw nhw hefyd. Oh. Great. Um, so nath y droi mewn i trip rili neis i fod gwir. So the gigs i gyd yn digwydd yn y tair wythnos gyntaf, rygbi, yeah. am y pedwar wythnos o'r un. Neis.
A nath chi'n ei music video mas na fed yn do? Do, so eithon ni a Griff Lynch a Dav Hughes gyda oh, ni. Fab. Dream team. Dream team, dream team. O'n i'n meddwl, oce, okay, ni'n mynd i ffans, so ni angen really cofnodi hyn, neu mm. ddim yn pointless. So, eithon ni a nhw mas, so wedyn eithon ni um, music video i bybanod mas na. Mm. Um, mewn parc yn Osaka. Just yn cerdded rownd, yn edrych ar y sites.
Mae'n bonkers yn dyw e meddwl nôl. Na, fi'n fi mor drist. Pan mae unrhyw fath o um, documentaries yn teithio yn dod ar y teli, mm. fi jyst fel, oh, pam fi ddim... Achos ni wedi bod rhyw... Fi mor, mo, fi mor lwcus, fi mor freintiedig. Fi wedi cael mynd i'r rhywle bob blwyddyn am yr 4-5 mlynedd diwetha. Ni wedi bod offi Canada neu Japan neu lle bynnag. Mm. So nawr, fi'n teimlo fel mae corff fi mewn i'r system o mynd i rhywle bob blwyddyn. Yeah, so eisiau mynd.
Yeah.
Please. Just segur yn chydig. Gweld y blaen. Yeah. Cael brec bach yn chydig. Um, yeah. A mae'n mynd ni mlaen, actually, i'r tracks diweddara chi fi um, releaso. Mm -hmm. A mae mhm. rhaid gweud, fi wedi bod fel fi'n fi fan o chi anyway, ond mae'r tri trac yma, fi'n yn gwybod beth yw e, mae'r sŵn e, mae e mor... Mae'n swnio'n wahanol rhywsut, fi'n yn gwybod beth, mae'n swnio'n hmm. fwy, ond yn fwy cywrain hefyd, mae just... Fi'n lyfo fe, mae babano'r poetry a myfyrwyr rhyngwladol yw'r un mwyaf diweddar sydd allan nawr, a maen nhw'n amazing. Fi newydd ddanfon myfyrwyr rhyngwladol i cefnither fi sy'n newydd ddechrau yn y brifysgol. Ac o'n i fel, gwrando. Da. Da.
o, diolch. Ie. Yeah.
So, sut, sut mae'r broses o sgwennu a creu di bod yn ystod yr amser yma i ti? Achos mae'n heriol i bawb, ond mae'n yeah. heriol yn enwedig i bobl creadigol, achos mae'n hefyd pressure yn dod gyda braid i ti fod yn constantly creu pethau. Ond mae'n anodd yn ystod pandemig. Mae yn.
O'n i, oh, o'n i'n lwcus iawn. Ges i roed ar furlough y mm. mis mawrth gyda'n swydd i. So o'n i fel, mae amser rhydd dy fi. Um, o'n i ddim wedi cael real amser i eistedd lawr a sgrennu rhywbeth um, t'mod, sbel. Fi wastad yn trial fel sgwasio fe mewn i'r penwythnosau neu'r nos neu beth bynnag. So oedd e'n real treat ym mis mm. Mawrth. O'n i'n cael eistedd lawr a just sgrennu. So nes i'r mwyaf o hwnnw gymaint o'n i'n gallu mm. bryd ni. A oedd na'n hwyl a nes i llwyddo i gael lot wedi wneud o fewn yr mis cynta, deu fus cynta. A wedyn, ar ôl hynny, fe ddyn nhw... Ie. Mae'r novelty yn sort, sort of passion, dwi'n meddwl. Odi, odi. Mm-hmm. A o'n nhw bits bach eraill o waith yn dy mewn, o'n i mor lwcus oedd stwff bach freelance yn dy mewn pan oedd Yn ffodus, oedd ffyrlo dod i ben achos bod yr adeilad yn ein gweithio yna, canolfan ymleniu, ddim wedi ail agor. Yeah. Sydd yn ofnadw am just, um, yeah. falle fydd i flwyddyn. Ni ddim yn gwybod. Yeah. Ddim yn gwybod. Um, so, nath hwnna ddod i ben, a wedyn ges i bach o waith efo Radio Cymru, oedd yn lyflu. Um, ond mae hwnna wedi cymryd amser fi gyd nawr, so fi ddim wedi bod yn greadigol o gwbl am y mm. mis diwetha. Mm. Ond um, fi'n edrych ymlaen i ddechrau to. Yeah. Ond mae wastad lan ar awr. Fi siŵr bod e. Fi siŵr bod e. A mae'r awen yna, a mae'n dod, a mae'n mynd, a mae fe'n... A pan mae'n dod, just hold on.
Yeah, look at on, let's go. Yeah. Um, so, be, be sy'n nesaf i chi fel band o'r rhan? Chi'n gweithio ar mwy o stwff neu ydych chi'n Um, on the cards. Mae ma yna sengl arall ar ôl hon. Yn mis, reit ar dechrau mis Tachwedd. Exciting. Fi'n excited. Fi'n excited am hon. Wyt ti?
Sa'n credu bod yn mynd i fynd lawr yn dda iawn am rhyw reswm, ond fi'n excited amdano fe, achos bod ni wedi llwyddo i gael o wain o ban pres Llaregib. O, oh, waw!
Greu um,
fel brass, brass track. So, Owain a Gwyn, ddau foi sydd yn chwarae band Rhys yr Egeb, wedi dod i chwarae brass ar hon. So mae fe'n rhywbeth i ni byth di wneud o'r blaen. Cyffroes.
So fi, fi'n excited, ond falle mae pobl fan, hmm, um, gael i weld. So wedyn ni'n wneud oed yr holl senglau sydd wedi dod mas blwyddyn hyn ar really limited edition vinyl Tywed, wneud hwnna ddo mas. Uh... Gaf fi o bob pryd mae rheina mynd ar werth, please. Mae'n mynd i fod rhywbryd diwedd tachwedd dechrau rhagfyr. Mae'n dibynnu ar pa mor gloi mae'r ffactri yn gallu creu'r finals i ni. Uh, so, super limited edition, a wedyn mm. dyna ni am y flwyddyn, really. O ma' wnna'n anhygoel as in ma'n grêt bod ma'n grêt bo' chi 'di gallu creu bo' ti 'di ca'l yr amser i greu yn ystod yr amser yma a bod 'da ti... Ie. ...rwbeth gobeithio rwbeth physical wedyn i fo' fel a dyma ni. I made something look.
Ie ma'n wych ma'n dim lot... Ie. ...o bobol sy gallu gweud hwnna bo' nw 'di gallu bod yn productive fel 'na yn ystod y cyfnod anodd yma so... Ie. Fi 'di bod yn lwcus.
Fi 'di bod mor lwcus ma' 'na bobol sydd m- mewn sefyllfaoedd awful. Um, fi'n just di bod on furlough a fi wedi cael amser. So, Good.
Da iawn, da iawn. Ac wrth gwrs, mae yna brosiect really exciting on the card sy'n dod mas yn y mis nesaf. Efallai beth efnos nesaf. Efallai beth efnos nesaf.
Exciting.
Um, Mae'n siŵr yn beth y dyddiad. Ie. Sorry. Merch yn Grey Music, um, sydd prosiect dyn ni wedi bod yn gweithio gyda'n gilydd arno ers y dwy flynedd ish diwetha. Yeah. Um, i'r rhai sy'n gwylio sydd falle ddim yn gwybod lot am Merch yn Grey Music, cyfres o weithdau yn nhw sy'n digwydd lan a lawr y wlad i trio um, cael mwy o ferched mewn i cerddoriaeth yma yng Nghymru a just dangos cerddoriaeth iddyn nhw falle wnawn nhw benderfynu bod nhw ddim eisiau gwneud yn byd gyda fe, a maen ffain, ond na leia maen nhw'n cael y cyfle. Helen, pa mor bwysig wyt ti'n meddwl bod gweithdai fel hyn i ferched ifanc? Pwysig, pwysig, pwysig, pwysig. Mae'n neis bod pawb, jyst merched, yn gallu bod mewn stafell gyda'i gilydd a bod yn sili a gwneud camgymeriadau A chwarae offerynnau, hyd yn oes na ddim wedi chwarae offerynnau blaen, mae jyst pigo gitar lan yn rhywbeth. Mae fe'n mm. ddechrau. Mm. Um, mae nhw wedi bod mor neis. Just neud, neud y gweithdai yma, a cwrdd â siw gwybod y bobl. Um, Mae'n drenu mawr bod ni ffili cario mlaen trwy'r cyfnod yma, wrth mm. gwrs, mm. ond fi'n siŵr nawn ni blwyddyn nesaf pan fyddwn ni'n cael full throttle. Ie. Yeah. Um, o'n i'n cael creu zine yn lle ni. Yn union.
Yn union sydd yn really exciting achos mm. mae'n gret bod merch yn greu music yn gallu bodoli rhywset yn ystod y cyfnod yma um, a yn greadigol. So chi'n creu zine. So adwaith nath y zine cynta, mm -hmm, mm -hmm. hyfryd. A os chi eisiau gweld mwy o hwnna, ewch i dudalen Instagram um, merched music, mae'r gwybodaeth i gyd fyna. Ond wyt ti sôn falle chydig bach am pwy fydd yn hlwm gyda dy zine di? Dw, ydw. O, i ddechrau, um, Cat o Cwm Ifor Bach, fi goffa gweud diolch yn fawr iawn, iawn, iawn i hi, achos mae hi wedi bod wrthi'n cyd-lynu mm. popeth. Oh, sori, pyn dywyn edrych fi, sori bobl. Um, um, mae hi wedi bod yn popeth at ei gilydd, a mae hi yn ddylunwraig graffeg o fri Mm -hmm. So, mhm. chi'n gwybod bod am ni edrych yn gred. um, so, o'n eisiau cymysgedd o bobl, o'n eisiau um, cerddorion, artistiaid, celf, a pobl hefyd o cefn llwyfan yn mm -hmm. y busnes. So, pwy sydd da fi? Sa'n gwybod chi'n cael gweithio chi pwy sydd da fi gyd. Ond mae yna gymysgedd o bobl. Oedd yn bwysig i fi hefyd bod ni'n cael pobl o bob oedran, hwn yn bob oedran, ond yn torri mewn i'r 30s, gan bod mm -hmm. i mhm. gyd yn, uh, yn cyrraedd hwnna. Um, Achos fi'n teimlo hefyd, um, mae pobl yn mynd yn excited iawn iawn iawn am bethau newydd trwy'r amser, mm. ond mae'n mm. bwysig iawn bod ni o hyd yn um, cefnogi y pobl sydd wedi bod wrthi am spel fach. Achos yn aml iawn, maen nhw angen mwy o help na'r bobl sydd yn... Just yeah. Na, definitely, yeah. So, Ie, yeah. mae yna un prosiect mewn uh, i fi yn excited iawn iawn iawn amdano. Mm. So i fi, Annie Glass a Bethan Rogue Jones, Bethan Mai, mm. yn mynd i ysgrifennu can gyda'n gilydd o bell. Um, sydd yn swnio'r haws na da beth yw e. So ni wedi bod yn neud rhyw fath round robin, so un o'n ni wedi bod yn dechrau trac helfa'r person nesa i nhw ychwanegu rhywbeth, helfa'r person nesa, a mae Annie yn mynd i mixio fe ar y diwedd. So ni hefyd wedi bod yn cymryd fideos bach, diary fideos tra bod ni wrthi, so fi'n gobeithio erbyn diwedd mis hydre fydd hwnna wedi dod at gilydd a gallwch chi glywed y gan a gwylio'r broses sydd wedi bod yn, uh, yn ddiddorol. lan a lawr. Um, lan a lawr, fel popeth. Lan a lawr. lan a lawr. llwyth y gelf, um, llwyth o artistiaid. Fi wedi bod yn trio cael um, artistiaid sydd ddim fel arfer yn performio yn y Gymraeg, mm -hmm. yn canu rhywbeth yn y Gymraeg, sy'n exciting. Fi wedi cael artistiaid gweledol yn ymateb i cyneuon artistiaid eraill. Um,
Fi wedi... Rhaid bod e'n rhaid bod e'n rili neis bod ti'n cael um, jyst y rhyddid i allu mm. gwneud rhywbeth fel hyn a gallu bod fel, reit, pwy fi eisiau gweithio gyda. Achos y gobeith hefyd gyda pethau fel hyn yw wneud e wedyn to snowballio falle mewn i prosiect mawr jyst ar ben ei hunan, bod efe jyst yn mynd i gynnar yeah. fath o tan yeah. bach rhywle. Bydd yna'n neis.
mae hefyd, fi jyst i fod yn cael amser da yn, yn edrych trwy Instagrams pobl yn mynd i gwahanol mm. lefydd i ffindio gwahanol bobl i fod yn rhan ohono fe. A mm. mae hwnna wedi bod yn ysbrydoli fi hefyd i sgynnu stwff newydd sydd yn neis. Fi ddim wedi bod yn dwy'n syniadau wrth nhw, jyst ysbrydoli. Um, oh. oh, yeah, fi'n fi excited i chi gyd weld y e, cyfarfod y pobl newydd sydd yn dda. Fi'n edrych mlaen i ddarllen e hefyd. Rili edrych mlaen. Diolch yn fawr iawn Helen am gael sgwrs gyda fi heddi um, ac i bawb sy'n gwylio neu'n gwrando, um, ewch draw at Instagram Merch and Music fel nes i weid. Mi fydd y zine yn dod allan cyn bo hir. Nawr i jyst dweud cyn bo hir. Cyn bo hir, cyn bo hir. Cyn bo hir, cyn bo hir. Mysterious.
Ie. Yeah.
um, a mi'n edrych mlaen yn fawr iawn i weld e.